Şu günler özüňiz uly göwrümli romanlary, zatlary terjime etmäge girişişýäňizmi? Barmy şeýle planyňyz?
Enwer Häzir terjime edemok. Dogrymy aýtayyn, hiç zat terjime edemok. Bir kiçiräk, bir kiçiräk terjime etdim. Onuň Ara ödürlänler mi, ödürlemedik mi, hiç döredijilik bilen meşgulanyp bilemok. Dogrymy aýtayyn.

Ony işläp bolanok. Onuňam neme bir zakaz diýen bir zat bar, sag, sosial zakaz diýen neme. Şo bolsa işleden bolar, mysal üçin şu kitap çykdy-da, belli derejede galkyndyrýar-da. Emma häzir men şu wagt edip oturan terjimämiň hökman zakaz bolmaly. Onuň adamam robot däl-de. Ana robot däldigi üçin hem şonuň ýaly neme bolsa häzirem ýetiler. Biz hemişe biledik dep başlaýar ýatdanam bizden bile. Ha. Ne şolar ýene soň ne ýalan goşşum ýeten şolar şondan soň ýa başga da bir goşşum adam ber salman. Biz hemişe biledik men bar, sen bar. Biz şo bir zat diledik hem ýok hem bar. Seniň erkiň ýanynda ygtyýarym kemýän. Sen barkaň, sen gurlaýaň. Men bolsam dymýan. Pikirlerimi hars kakyp, gursagymdan dömýän, eltip, ýürek törümdäki öwülýä-de gömýän. Men bir çakdan bäri iki ýanyn deňlän, nirä diýseň şo tarapa başym alyp eňýän. Doganym, dostum deýin garaýan hemmä, şonda-da meň ýanymda sen bolsaň kem däl. Berk goşagyragam bir.

Öýüm öwrenşenim özerkli galam öýümi eý görýän özgäň öýüne-de aýak äden wagtym berýärin salam. Bu dessury oglanlykdan öwrendim. Aslynda ol bardyr meniň ganymda hökman nädip ker zady öwrenmek üçin ýazyp alyp saklap ýörmek ýanyňda. Öýüme gelenler arzyly myhman öýümden ugranlar bir çugdam umyt. Göräýmäge pukaraja bolsa-da, oň özüne görä arzuwy uly. Ol alys illere hyýal ýüwürdýän oguljygymy ojak gaýdyp gelmäge, ol kiçijik Watan mysaly bir zat, soň uly Watanyň gadyryn bilmäge, ol meň ähli şatlygymyň şaýady, has-hasraty-da gaýgy-gussama heňdeş, aslynda öýümde özümi görýän, öýüm durşy bilen özüme meňzeş, Ol her gelenimde baş alyp gi baş ol her gelenimde baş egip girýän hem gidýän ýerimdir dikgä bu serim öýüm daman ýeri göbek ganymyň hem iň soňky ýoly ugrajak ýerim. Ene goşgy okanam gözüm bir ýylda bolýar. Goşgy okamak ne bolýar? Ýürek ýagdaýy.

Her kim bir zat diýip urnar men öz göwnüme göre Ýakyny ýa-da ýaram ýalňyşýan ýa-da ýanam çalyşýan ýaşamaga men öz göwnüme göre Galamym kesbim kärim kärim kemelmez känim ýöne bolup bilemok kämil men öz göwnüme göre.

Aý.
Goş on birinji bilen-ä ýaşlygyň zady-da goşy.
Ýöne ikinji bilen olam däl. Ikinji bilenem olam däl däp. Welin şony bar-a bir hili her zada bir ýaňky neme stimul gerek diýýärdi-ä. Bir itergi berýän, bir göwnüňi joşdurýan bir zatlar gerekdi-ä. Ondan.

Ýöne şeýle bolsa-da, öz ýazýan zatlaryny ulsuj-u bilen dagy eden öwrümlerini buýsançly gürrüňleýän ýerleri bar. Ol, hakykatdanam, bu hili ýetmän höwesiniň bardygy duýulýar-da, ýa gurbanlaram şoňa bilez gelýäkdir-de, şol boýun ýa. Öz zatlaryny aslynda hiç göwrüm kän nemelemok ýaly.

Öýe bar bolsa onda men öýe oturyp bilmezdim. Iter ýaňa bir zat bolmady men ildenem göremok ony. Belki men gyzyklanmalamdan aý bolýar indi wagtça şu wagta çenli çips bir neme etdikle diýip onda maşgalaň güzerany bilen bolup ýörler. Biz hiç kimden göremok şol şol ýaly adam neme edip bilýär-de öz häsiýetindendir ýa tebigatyndandyr hiç kimdenem göremok. Ýöne ýa eger iterýän zat bar bolsa men saklap bolmaýar aňa da men ol şeýdibem ýazjak hiç kim elinden tutup duranok ýazma diýip duranok. Ýa terjime etme diýip duranok. Iterýän zat ýa bir çekýän zat bolsa. Ýöne öz özüň özüň hakynda umuman men hatyn bir

Beýleki şahyryň bolsa şeýle däl, öz ýaňky aňyňdan geçýän duýgularyňda zatlaryňy neň etmeli, kagyza geçirmeli diýmek bolýar. Ýöne men hökman şahyr bolaýmalyka, ýöne ýa-da ýatyş ýatmalyk we. Ýöne gowy diýjek bolan. Belki gowudyr, sag bol, sözüň gowy ýöne.
Belki şu kitaplardan soň açyp oturjak zat ýörese. Ýöne şu meni geçirýän adam men ýaňky özem diýşimi geçýän eken. Ondan bir gatnaşmana mümkinçilik boljak wagt menem şular ýaly men diňleýji bolan gatnaşmana da näme öň gaty kän zat öwrendik. Onuň adam hemişe-de göwni ýaşa.

Üç ýyl iş edin ol. Ony kitap bolup çykdy şonken. Emma öz kitabyny şo nädip nemeden bolsam kän neme eder. Ýöne her kim men öz adymy ulanmaga utanýan dogrymy aýtjak. Öz adymy mazamlamaga özüme şeýle diýibem düşünýän. Men tä gören adamdan bilemok ýa men şeýle kabul edipdirin ýa şolar şon ýalyrak men ýa täsirlenen adam. Öz adyny mysal üçin bul söwda harydy däl-ä. Jenaplar geliň Bolmanda dadyp görüň diýip duraýan. Öz adam arkasyna mundan pesiräk pikirde hemem gaty nimelenmekdir. Belki ol zyýandandyr, men ol peýdaly dälem bolmagy mümkin. Öňe Ylanyp bilmek bilen çaga ýygnardyk taw üçin bolmaz ýöne. Ýok ony ony men bilýän. Ýöne şonda bara neme etdi ine o indi menden gürrüň çykan adam daýaň çaga ýygnardyk gowy ony gaty işledik ýene etdik mazmunynam özümiziň goşgularyny diýipden geçirmek gaty ýanalady. Iň soňunda şol, Eý, adyňy goýdurmaly eken-ä diýýärler. Adymy goýdurmaly welin, men şol utanýan şuny goýdurmaga. Onda näme üçin iş edindim diýdim-ä Türkmenistaly. Şonam meň adym Türkmendarýada welin, şoňa alym redaktor edip nämeden Ýaşulymiz bar, kompozitor. Şony aýt-ow, Mary sen gaty kän iş etdiň-ä, seň adyň gitsin-ow Hutaýda! diýemsoň şoň neme gitdi. Meň adym bar Hutaýda, men ýöne ylmy redaktor boldum, meň kompozitoryň ady bar, seň adyň ýog-a, ylgap ýören sen-ä diýip, goýaý indi telefonda jaň, iň soňky pursat, aý bolýa, goýaýsana men utanýanam ýöne diýip.
Ýöne ol diýýänam bolup mümkin, biraz öz gadyryňam, biraz Atamyrat Atabaýew diýdi. Atamyrat Atabaýew. Nemede çilim çekýär Atamyrat aga, Häzirki erkin dörediş mehanizmlerine gabatdan siljek döwür bolup, Magtymguly, eý, Magtymguly, iş edinok, diýdi. Menem-ä ýene bir bize ýaşlara aýtdy. Özüňiz iş edinok, özüňiz-ä hossar çykyň. Magtymguly hossar kän-ä bu, diýdi. Onam bizem, aý, Atamyrat aga, ýaman biderek Memetdaý. Şonuň ýaly akyldar Magtymgula şahyrymyz eýe çykmaly diýip özüňiz edin. Diýip soň pikir etdik şo wagt. Ýöne soň gördük, şolam dogruragam eken. Men öz nemämi hemişe dogry durmuşa dogrudyr öýdemok. Ýöne ýasawymyz şonuň ýaly akyldyr-da. Ony bir şeýle-de bolmak gerekdir-dä-ä. Indi adamlar, adamlar bar häzir, hemme kişi özüni öňe itýär. Baýrak aljak, at aljak, telewizorda görünjek. Sen näçe akyp barýarka men eý yza çekilýänem bolup görsünler-ow men yza çekiläýin-le birazjyk. Onda wagtyň özi seljerer-ä adalat bardyr-a. Dünýede tötänlik ýokdy adalatam bar. Onda eger garyma mynasyp bolsam wagtyň özi gardyrar-a sellem. Görseň gowy bolýar bir ýagdaýda. Görseň gowy neme söz. Ýa şony ýaly pikirde juwap etseň-le. Bernaýew, Ilkjan tapawudy meselem öz boşlugyny göresim gelýär. Ýöne.

Menem hata atyp ýazyp Üniwersitetde hat berdiňmi? Gowşak. Mukumda onda pagta zat bolmansoň, diňe we telewizorem ýok.
Radio, biziň-ä bar gözümiz açyp näme edenimiz gazet, kitap, radio. Telewizorem ýok.

Şu taýda men dünýä geldim men. Ony şu taýda on dokuzynjy Aşgabat raýonynyň on dokuzynjy orta mekdebi bardy. Şony ýetmiş sekizde bardym, segsen sekizde gutardym. Şony on ýyllyk döwürde çagalyk gidýän on ýyllyk gutardym. Onuň şu taýda okadym, ýöne nämede eýem sekizinji klasyň ymykly men okuwa gitmeli diýdim. Öz ýanymdan. Garaz, şuny ýalaka näme boldy-da, gysgaça. Olam Şonda oglanlar ikä, ikä bölüp, aý, bire girip bolýar, ýerem girip bolýar. Okuw ýiteren zat şol bir ýerde. Bir zat sebäp bolýandyr da. Menem girip bolýan, girip bolana, bilseň girip bolýar, o adam perestroýka döwri. Onda sekizinji klasy okap bir wagt maý aýynda boldy şu gün. Ondan soň dört sany molluma gatnadym. Iki ýyllap owadan, indi görýän owadan hem çykmaýarkam. Toýa kän gitmedim. Diňe neme o kitap okardym. Ondan bir düzüm ýazýan molluma gatnadym, Akmämmet mollum taýýar. Pagella, şu adamlar togsan aý ýaşadypykaý. A ýüz düzmä ýazdyrandyr. Ony diýip, iki ýyl gowy tanandym. Ondan obadanam gaýtdym. Oglanlar bilen jedelleşdik-ä biz. Olam duýýar, ýetginjekkäň hasam şol şo zatlar neme bolýar-da bir ýerde, büdrülenip öňe çykýar-a, söz, dokazancestwa diýşip, razborka gidýäň-ä. Ondan Girip bilmesem mundan size-de girip bilmesem öýe oba gaýdyp barjakdan diýip özüme söz berdim. Içimden hiç agalamok, aýlamok. Ondan o wagtlar o neme girip bilmekler Donetsk'e, Adana'da şoň ýaly Orsiýada uçuşçylar, TNK-lar ugradýarlar. Daşynda da neme On geldim, daşyp hiç kynçylyk ýok, birden girdim, durdum. Özüm maşgalam uly, O wagtlar hemme maşgalada uly, bäş-alty çagalyny kiçi maşgala hasap edýärler. Dokuz çagalyk, ýedi oglan, iki sany gyz. Onuň oglanlarynyň iň körpesi men. Onuň körpeligim maňa mümkinçilik berdi. Kakam hiç zat zat diýdirenokdy. Bular diňe okap ýatmagymdan bolýar. Onuň edebiýatyny bilen näme gazetini? Edebiýatyny bir gazetini paçýewka edýärdim, çap. Şony ýekejenem gelnejelem zatda öýünde birem menden ugruzada ýyrtyp bilmeýär, ýyrtdyramak. Şony ýaly edebiýatyny adam bek okaýar. Nämeler. Onuň kän kitaplary şol türkmençe okaýar. Ondan togsan üçünji ýyly gutardyk. Dürli gazet-žurnallarda işledim. Köpräk Zaman gazetinde işledim. Onuň Çary aýtdym, terjime et zat diýip. Ondan soň terjime name edip başladym garaz. Soňundan Aýarly žurnalynda işläp ýörkäm özüm edebi işgär bolup iň pes işgär. Ýekeje erkek adam olam men bu Aýarly žurnalynda. Ondan gowy. Şonça ýygnak bolady meni uradýardylar. Nirä gitmeli boldy. Ondan otagda da aýlyk ýaman azdy. Ondan indi tez gowy. Şony aýagy ýygnanda şon ýaly bolýar da. Üç gezek daýy işläp nebet bir gaýta. Ak üstünde bir redaktor bardy. Barda bana gowum işçinim bilen işlenýärdi. Oýlan şu barsam öňe goýbermejek bolar, soňa barsam bir işe alar. Üç gezek baryp gaýtdym. Her ýyl iki ýyl, üç ýyl işleýär. Onuň aýynda aýlyga da maşgal ekläp bolanok, başga işe gitmesem bolanok. Diýip ýörkäm, Onuň nä, şo döwürlerde terjime eden bolýardym, indi terjime etjek ýaly diýdim. Ömrümde hiç terjime etjek ýaly diýdim. Bir gün otyrkam işde, ýöne žurnalyň işi olardan az, köp okaýardym-da. Aýda bir gezek çykýardy sähelçe sahypa, kyrk sekiz sahypamymy, näme, elli näçe sahypamy. Oňa-da ýazýan bolmady, ýerem ýokdy-da. Bulam maňa kän mümkinçilik döredýär. Işgärlerim günortan gidýär obeda diýip, o kiçi, ýeke özüm galýan. Gelin gyzlara ýökem okap oturyp. Indi terjime etjekler, onuň başga işi näme etmeli, maşgala geplap bilemok diýdi. Şeýdip erkänem onuň dekar aýyna Bilkyslar aýdan bir gezek ýygnak boldy, aşak düşme diýdiler. Ýygnak boldy, men boldy ýalyp aýtdym. Otyrdym, oglum öýlendirä. Onu bir ýer tapyrdak geldi. Ana, gastyň zadyň sen diýdi. Bu 10-njy ýylyň dekaryny. Onam menem işini täzelemesem bolanok diýip birine çagyryp rekläp bolanok diýip. Ondan a näme? On men habarsyz beýlekilerde şu art ýaşuly näme belläpdirler şeýdibem ýolbaşçy bolduk. Alty ýyl on aý töweregem ýolbaşçy işledim. Ondan soňam on ýedinji ýylyň sentýabrynda-da gaýdyp Işden gaýtdym. Gurnama mäzir nemede? Gökjede. Şu wagtam maşgala wagtyň ýok diýýärsiň? He, şu wagtam üç sany oglum bar. Onuň biri ine Umurdy talyp, buýurdyk ony. Bir agtyjagymyz bar. Ikinji ýene türkde okap ýör. Olam tabka-da şu ýyl gutarmaly. Üçünjimizem mekdep. Diňe häzir ahyrky klaslaryň mekdepleri. Ony jigim molumçylyk edýän, ýa gaýçy mende hiç zat ýazamok. Şu wagt nirede ýaşaýaň onda? Büzmeýinde.
Şol hawa, togsanjy ýyllarda kän orslar göçüp gitdi bolsa şonda arzan boldy daş taýlarda jaý. Aýryk dokuz ýüz dollara zatlar jaý alyp bolýardy-da. Şol ýaly arzan bolýar. Ýadyňda düşýändir, orslar massalyk. Ana şonda şo taýdan Jaý almak nesip etdi. Muňa şeýdibem üç komnat jaýda, kerpiç jaý. Olam altmyş dokuzynjy ýylda salnan. Şol jaýda ýaşan mydama. Kanagatlanarmy çara? Şeýle. Bir ýyl mutny, mutny döwürler boldy ýa-da döwür üýtgeýär diýdik-ä. Şo döwürler dara. Sizlere dokuz bolar mı hareketler döwürler? Yok, yine ondan var, ondan ondan karnat ne ettim. O döwür boldy dara ýa-da. Ýaşlara näme etmeli? Ýa şu şu oturyşyp ýygnanyşyp oturmagyň bilen döwrüň gowulygy näme? Şoňa tagalla diýenler şu sag bolsun aýdýar, kim şu döwrüň döwür bolmagy üçin, gowy döwür bolmagy üçin. Olam ýöne öz-özünden bolaýan ýaly näme etmeli? Emma başynda dursaň kyn. Hiç zat öz-özünden bolany ýok bu dünýäde. Şeýdemi? Ýekeje adam bolan. Ana şony käşaýdy aýdan Näme edýäň özüň? Şuny tagalla edýän adamyň gadyryny bilmeli. Mysal üçin men mollum-da, sapagy çynyň etmeseň geçip bolanok, diňlänok çagalar. Iň bärkisi birçe klasy dolandyrjak bolsa.
Çagalaryňyzdan, siziň ýoluňyzdan gitýänler barmy? Hiç ýok. Sebäbi näme diýýärler, bir pedagog aýdypdyr-da, çagalaryňyzy özüňiz etjek bolmaň, özüňize görä terbiýe etjek bolmaň, olaryň öz ykbaly bar-a diýipdir.
Ýöne şo siziň ykbalyňyza meňzejek bolýar. Ýok, hiç. Hiç.
Özem şoňa begenmänimdir hem agta. Goý, olar öz näme bolýar? Atajan aga, düşmanlar maslahat berip okyýar, hem bilen. Maslahat bermek hem däl, ýöne öz ykballary bar, özleri näme bolýar? Şonda-da sen bir bölüň olarda ýaşap ýör, säň gaty daşlaşýar, öýdip näme etmeliler? Bular üçin men näme bolsam, Ýedi arkanyň nembesini göterýänem men. Men özümdäki özüm gazananja zadym bäş prezident bardygyny men-ä şübhelenýän. Öz-özümde gazanan zadym-a şu elli ýaşa. Diýmek, çagan senden daşlaşýar diýip gaty iýmit durmaly däl. Sen dowamy adam. Onuň öz ykbaly boljagy belli. Şu wagt nirede kynçylyk görseler hem, näme etseler hem, näme, diýip, diýip çyksa-da, muhal almazlar. Men ony çagyraram şondanam.
Bir zady bilmeseler hökman jaňa tutar ýöne. Hoo ýöne bir gynandyrýan tarapy öýde şu wagt giden bir jaý kitap bolup durda. Nemeň. Neticede okap görelmekmi? Ol Tolstoýyň tomluklary dur. Dostoýewskiň on tom on bir tomlugy dur. Onuň o taýda Turgenow dur. Onuň Nekrasowyň tomluklary dur. Onuň kimi ýok o taýda. Onuň bir ors bölegidi. Onuň türkçe bir giden eserler durudady, wagtynda edilen eserler. Onuň iňlisçesi bar onuň içinde. Onu ýöne şoň gaty gatlar sagyp bolar eken. Açylan o şoňa biraz men edýän. Indi zamana üýtget diýdi ýa telefony elektron ös diýdi. Men telefon okaýan.
Menem şeýle telefon okaýan.
Saklap goýan da telefon bolan telefon. Şu näme?
Üçünji, üçünji oglum matematikadan gidýär şu etrapda ýere onuň daşyndan ýöte morly maşynda. Onda ýene birimiz aňyrda türkde bolan garaz bürküş dillä bolýar, fransuz dilini, iňlisçe, orsça. Ors mekdebini gutartýar çagalarymyň hemmesi. Onuň ortanjymyza iňlisçe kursa gatnatdyk. Bar bilim gerek adama. El mümkinçiligiň barynda. Fransuzça, iňlisçe bilýär. Olam öz ykbalyna äkil inşallah. Ýadadyk öýdýän.

Bolýa bolýa.
Başda-da ýöne aýdandyr lirika okap bilemok diýibem aýdandyr, ony umuman a tolgun ýa. Indi adat durmuş okaýyn. Däl şu günki ýaşaýan durmuşymyz. Öýden işe, işden öýe, gije uky gündüz oýa, Işde pynhan pyşyrdylar diňlän borsuň ýagşy-ýaman wajypdyrap pyşgyrsalar. Öýde her gün şo bir gürrüň gün güzeran şükür gurgun. Ýyl dolanar, aý aýlanar az oýlanan az aýňalar işden öýe öýden işe gatnap ýörensiň hemişe.

Hawa, ol-a Joneli. Gün ýaşyna bir çene baran, elliden geçen-ä dogtara barsaň, müň zat tapýar-a. Ine, içini içine mazmunyny aýdamokmy, daşyny bir garadyp, men beýle göz öňüne getir. Onuň garaşýan çeniňden gowy bolup çyksa, ol has gowy zat, goýaňmy? Neme diýer-ä, urugymyň sözüm şol Merad aga, şol bir dille gürleşýänler däl, şol bir duýgyny paýlaşýanlar düşünýär birek-birege. Hawa, hawa. Şu Rumyň şo sözi şu gün biziň Şu günki duşuşygymyzy bara jemlese-de, umuman hemme iki sagatlap gürrüň etdik-dä şu wagt. Şu iki sagadyň dowamynda şo söz oturdy mukap edýän şoňa. Dörejiligiňiz dowamly bolsa biz-ä begenjek. Sag boluň, sag boluň. Hawa. Ondan aşyram buýsanyp-buýsanyp siziň kitaplaryňyzy çap eder. Hawa, nesip bolsa şu ýaly duşuşyklarda-da ýene kän-kän gabatlaşyp gowy sohbetler etmek nesip etsin hemmämize.
Siz ony aýtsaňyz indi bar-a nemede otug gün dynç güni bolýar-a. Hawa. Şony habar berseňiz neme çaryga gelýär-a bizem geleris näme.